Ini ulun bapandir ka ini amun ti pinda tasinggung, pinda tasipak, pinda tasinggul, pinda tapalanting pian ulun mohon maaf lah ulun kada sangaja lawan pian kada ulun ni di muka publik. Jadi yang mana yang luka kana banyu uyah tadi tu padih ka inya. Amun inya kada kadapapa kada. Nah wahini tu dilihat leh kakanakan. Nya mun munduk tu tahu nyamannya haja. Apabila abahnya beduit, bah inya ungah. Handak munduk ke sana, handak munduk ke sini, handak pokoknya handak mana yang bagus-bagus tu yang dikira nyaman pemakannya. Dilihat ja di situ. Apabila makannya pina nyaman, beh hakun inya munduk bah. Nah, makan nah dipikirkannya. Ah, mun inya nukar gembung tu sabigi kada cukup. Dua bigi gin kada cukup, tiga bigi. Sakali makan tadi tu muha hingkat tu buka katiga-tiganya. Timpilkan katiga-tiganya tadi. Nah, mamahnya lagi. Nah, makan. Tiga bigi gambung tu kimpik ikannya makannya. Nah, amun inya manguhup andumi tadi. Andumi tu kada nang saikitan, tiga bungkus sakali kuhup. Mah, makan. Pokoknya ngalih ha. abahnya ngirimi duit lang tapu cirit. nah, ini nih cerita kanakan wahini itu. Munya munduk inyam bemakan tuh behimat. Amun hingkat inya keluar hari Jumat kalibur atau hari Minggu ini macam-macam bang di pesantren tuh. Ada di pesantren tuh inya liburnya hari Jumat, ada di pesantren tuh umpat libur nasional hari minggu nah. libur inya kaluar tuh punya bawa duit tadi kiriman abahnya sakali kiriman tadi habis tak nah ngapa hendak tukarkannya nah bemegan inya eh ada pulang cerita santri juga ah mau hendak gencang makan tadi supaya banyak apa yang dimakan eh makan ini tuh nyaman bang lihat tuh nyaman lihat tuh nyaman lihat tuh nyaman handak sabarataan ne jangan babismilaah ja makan supaya tacicipi samuanya tu deh ngintu nukar lima ribu ngintu nukar lima ribu ngintu nukar lima ribu hii dapat lima ribu amun di jawa kawa dapat nukar lima ribu bakso lima ribu sapursi amun di kalimantan muhamu dapat lima ribu sapursi handak dua puluh ribuan sama di sumatera jua ne mun dapat lima ribu. Amun munduk di Kalimantan mun awa abahmu kada sugih, mun kaini tapuloi abahmu. An, amun munduk di Jawa kawa ah saikit, hingkat aha ah ba anu sa lima ribu dapat lagi sapursi bakso tu amun di kampung tu. Aba amun datang ka sakulahan tu. di muka sekolahan tuh adanya orang jualan dia bakso tuh dua ribu eh dua ribu dapat masih nukar bakso hmm bakso kucok ya banyak itu pakai selang gitu nah ada jadi kekanakan wah ini tuh itu tuh dilihat lagi li amun inya munduk hingkat bahape Oh, betah tu jah. Betah. Hmm, ngalih ha. Katuju inya mundok ingkat behape. Nah, taho maka am kaina ujar beulah Facebook, beulah status. Abahnya kada taho pulang masalah Facebook, umanya kaitu jua dangsanaknya yang mangarti sedikit. Napa ngini jah, adingni ja mundok main hape kah bah. Hiih, jar abahnya, di situ bulih kah pakai hape wahini zaman mudirin pang.

kada jadi baumrah gara-gara mondokakan si Anwar nih kah. Kaya nih selidiki, ya saya selidiki. Facebooknya tadi ketahuan pang aktif lih. Bila inya hijau tuh di atas dia tuh aktif tuh Facebooknya tuh. Hehe. Dilihat lagi ada TikToknya pulang keluar. Nah, bah jah tampayakan ada TikToknya bah ading nih mondok. Ujar abahnya pintar nih ading mo. Raham. Iya ada abahnya jua. Taparangkap abahnya. Kaitu ta. Taparangkap. Ujar abahnya, bah pintar ading mo bisa batiktukan yo hine gara-gara munduk. Banya bah, jar abangnya suah munduk. Umai bah, mohon maaf bah lah, mohon maaf. Malah ading nih kada ngaji ngini. Ading nih main HP bah. Iyalah enak. Mun kaitu selidiki am ka sana. Amun kira anu pindahkan punduk lain. Datang abangnya ka sana dilihat, deh dasar iya bujur main HP. Ano dinga ja abangnya. Pindah punduk yang bagus ha. Punduk mana bang, situ. Heh ngintu bengah punduk takurung. Kada lawas dipundukakan ka situ takurung. Nah, cacau bulik. Napa? Kada hingkat main HP, kada hingkat ba kungkuak, kada hingkat basisimban, kada hingkat mahabisakan duit. Mapa? Akhirnya bulik. Kaitu tu kanakan wahini. Mapa handak alim. Sanunuhan lawas gin munduk. Munduknya tadi ngaji lawan Facebook, lawan TikTok, lawan YouTube, lawan nang, uh, Instagram, lawan nang sagala macam tuh.

Nah, pokoknya tahu maka am. Bila imbah sambahyang tadi urang bawiridan inya ncacaub gah dah. Hilang dari sajadah. Eh, kamana aja wiridan jar di kamar. Raha! Wiridan panya muhamu hapai. Kaitu. Mana alem bagawi kulir wahini kanakan. Bulik munduk. Populer begawe, tarai suruh nyambung ka kait, um mun hakun lagi suruh mikul kung tunggul kukuyak kita susulak kita han bakuyak nior mana hakun ngalih kanakan wahini kaitu tuh handak nyaman tapi kada mau belajar handak nyaman jua kada mau begawi.

yang penting nih jadwal ngaji duduk jadwal sembahyang pas sembahyang ada hadir kada nakal mutolaah gak kada gak pai tahu kaitu pun dok pahina ya hati-hati hapalan hapalan jua pinda ano mukul kada wani handak mehukum kada hapal bediri kada hapal ya bediri jua kada kena mebaya diri ya inya handak mukul dunih handak menghukum dunih handak mencubit ke dunih wahini karena ham nih kekerasan dia di pesantren kan diawasi pak lah eh ngah lah walaupun kita mengirim ke pondok diawasi kan pihak pondok kada wani jua handak ma bakaras mendidik eh kaya itu wahini beda lawan ulama-ulama kita bahari itu ada

sampai ke sana tadi itu ada lagi kada ada bebentel anak guring kada ada bentel kada mengeluh lawan orang tuha kaya apa nih supaya kawa maandak kepala nih agak tinggi lagi sabut sabut daandak kepala nih masih hidup urangnya lagi paguruan ulun masih hidup ceritaan lagi urang sidin nya nah ini pakai bentel sabut. yang dihafal banyak jurumiah tuh dihafal lagi sih Den ngaji jurumiah nah tuh sarap gitu terus diulang-ulang han itu wah ini kekanakan takun nih jurumiah suruh hafal lo paling eh pacang debet itu wah ini lih han kekanakan hati-hati pala Pesan ulun dari apa yang ulun sampaikan ne, walaupun pian maantar ke pesantren diawasi. Kenapa? Pihak pesantren tu wahini tu bingung jua handak bekeras. Pian yang harus mawasi. Nang, Lop, jar bahasa urang sini. Mun bahasa kita Banjar ya, Toh, Toh. Toh, kaya apa Toh? Hapalan jurumiyah apa Toh? Cuba tes Toh. Ini, ah, mubtada tu kaya apa Toh? Oh, tanda ropa tu apa Toh? Oh, bisa yang jawab nah tah. Mun inya ngaji, amun inya kada ngaji, ah abah ne batakon kaitu ha. Abah lawas ka lagi bulik ja kaitu nakuni abah lawas ka lagi bulik ja heh ayo hapa lah ngah lah julak lah busuk lah apabila mamundukkan anak diawasi, ditakuni, sosmed atas ngarannya atau siapa itu diawasi, nah nomor hp-nya diawasi ketahuan lah munnya online tarus mun WA tu ketahuan lah ni kaitu munnya online tarus bila nya ngaji ketahuan lah bila nya belajar diawasi tu lah nah mudah-mudahan apa yang ulun sampaiakan ni.